Ech begréissen iech dann zur sechster Episode si mer schonns, sorry, vu Mario Kart 8, dat war e bëssen nach de Switch-Hype. Mir sinn am sechste Cup, mir ginn an d'Staubtrockene Wüste, et gëtt also erëm e bësse méi dréchen haut, hehe. Gudde Witz scho fir en Intro. Mir fueren haut mam Bowser, dunn hunn ech mer geduecht, mellen deen och elo nach duerch. Ma wou déi Grouss hei ëmgaange sinn mat engem schlechte Startchen fir de Bowser, dee war nach ze vill gehypt fir vun der Switch. Ech freet mech, datt der ageschalt hutt, besser gesot. An hei gesi mer et déi éischt Kéier och a mengem Let's Play dann endlech, dat Super Hot. Dat heescht, no der Switch bléit dee Let's Play hei och e bëssen op, souzesoen. Bon fuereg gi mer anscheinend net méi esou gutt eens, mee bon hei si mer erëm. Hops hops hop wéi se ge gesot huet, do ass och eng Streck, se gëtt gehaast am Online, net nëmmen do wéinst elo virzem Ufank do. Ech hu mer elo esou schwéier gedoe well et éischtens um Spigel ass, dat wiers de och ni am Online Modi an jo elo kënnt geschwënn déi Passage esou d'Leit ze haassen. Do ass och een Bowser mat der Feierblumm, déi erem probéiert a probéiert an ersté kréet. Et ass wéi gesot kee gudde Start awer fir en zevill Hype Train mat der neier Konsol. An hei ass déi ganz Passage wisou déi Streck ab vergaas gëtt am Online. Du kanns sou gutt fueren wéis de wëlls. Wanns zum Schluss ee géint de Géigner Schrumm hues huet ass et einfach sou rip, wëertwiertlech, wëll du kanns nix maachen, du gëss iwwerholl, du kanns domm nokucken, hei kuckt och d'Baby Daisy domm no wéi et eng Matschell frësst, ah jo et ass déi Streck hei, ech perséinlech hunn se och net gären, se ass zwar ganz gutt designt vun der Gamecube hier gekuckt, mee leider déi lescht Passage, froen ech mech am Enn, d'Këscht misst nach vläit méi no vir verréckelen. Dat ass net sou schlëmm gewiecht, well hei gesit och e ka gutt fueren haut de Bowser. Mä jo, mir huelen heen och duerch, da si mer och. Dee Part widmen ech dann och dem TL Bosske, och wann e meng Let's Plays guer net kuckt. Mä deen alen Här aus Dänemark huet jo och schlicht verdéngt ab und zu da säin Haaptcharakter ze gesinn. Mä jo, et geet an déi lescht Ronn hei. Déi Streck gëtt wéinst säit genau där do Passage gehaass. Du kanns wéi gesot fuere wéi s de wëlls, forget it. A mir gesinn hei och, dat do ass guer net de Problem, dat do ass guer eng Konscht, wann s de tëscht déi, tëscht Cactus nei fiers, Hashtag Cactus, mir hunn dat och no eng agebaut, nee dat war keng Schleichschäerung, dann jo, et geet hei viru, wéi gesot, et gesäit méi knapp aus wéi et ass wiertwiertlech, ech denken awer mir kréien dat elo hin, wa lo keng Gluschau kënnt, och wann ech mol eng Kéier konnerween hunn, ech maache mer do en Eye op d'Box, dat déi kënnt. Mä jo, mir elo mat där do Kéier e bësse méi opgeholl. Baby Daisy ass nach eng haart Konkurrenz, soulang hat elo keng Matcher kritt. Shrooms, Gott sei Dank sinn d'Botzen net elo esou krass drop wéi am Online, déi huelen dee Shortcut normalerweis net. Voilà, dat do misst giess ginn. Déi éischt Course ass gewonn, gutt Job Bowser. Do freet e sech wéi e Kichelchen. Wéi eng Switch? Mensch, muss ech an Zukunft soen, he? Ëh, déi éischt Course ass erëm gemat. Freet mech wéi gesot, datt der ageschalt hutt. An der nächster Course erklären ech elo nach wisou de Spigelmodus, grad sou wéi den 200 cc Modus, näischt gi sinn. No engem klenge Cut, dat dauert elo emol e bëssen och, Dir wësst et. besser gesot kee Cut, Mëschtegern Cut, enger klenger Paus. Et geet elo virun op eng SNES-Streck, dat heescht de Metzplay. Kanns dech vläit nach drun erënnere wéi eng dat do ass, wann se gläich kënnt? Et ass d'SNES Donut Ebene 3. An jo, och eng ganz gutt Streck aus de Retro-Zäite vum Nintendo. Hu sech schéin designt an. Mario Bros Stil giff ech emol einfach soen, och mat deene schéinen Këschten do alles opgepuscht souzesoen. An ech notzen dann dës Course, eng ganz kleng Course och nëmmen, wisou dat Spill online bëssen och verkackt huet. Wanns du wëlls 200 Kubik spillen, oder deen ass jo duerch den DLC nach bäigefüügt ginn, oder Spigel, da muss du selwer eng Lobby do kréieren, et ass wéi wann s de däin eegene Raum opmëss an du muss einfach hoffen, op Lëtzebuerg gesot, datt datt am Ausland, op der ganzer Welt besser gesot, iergendswou och déi Leit déi nämmlecht Iddi hunn dee Moment, well soss sëtzt do an et kënnt keen. Ech kann do vum Cyril Kubik méi erzielen, well ech Spigel am Fong och evitéieren. Dat war par rapport zur Marktkaart, wou elo kuckt, gëtt da Sträit, wéi geet da Sträit mam Sichen? Ah, Luigi war dat, def s de, ah, da war en, jo. Dat ass einfach de Problem, du sichs, du fënns keen an och Spigel zu maachen hat wéi Zäiten. Voilà, dat war zu Porn, sou notze dat richteg och. Zu maachen hat wéi Zäiten, haas de wéinst nach sou Randomizer am Spill, dat egal, du konns et mol net entscheeden, dat war tëscht 100 Coupe, 150 Coupe a Spigel. Hei hunn se einfach alles ofgesplit, wahrscheinlech op Wonsch vun der Community oder soss engem dee bei Nintendo geschafft huet. Mir hunn awer vergiess do d'Modi e besser ze maachen, se hätte wierklech och misste Knäppercher do maachen fir d'Casual Leit, géif ech einfach soen, déi aus Fun mare Catch spillen, well esou zwee Leit kucken gekuckt, en ass am Ufank bësse gutt gaang, et waren dräi, véier Raim weltwäit déi s de konnts fanne, mee probéier haut eng Kéier 200 CC ze fannen, wann s de Weekends, Weekends hues de vläit Chance dat e puer spille, mee ech hunn et mam Eric eng laang Zäit probéiert, well 200 Kubik eis wierklech gefall huet, dat war och am Fong war d'Idee deemools den. Comeback do ze maache mat den CVEEs. Mir hunn een, zwee oder dräi, véier Joer gespillt an ech mengen mir hunn zwee, dräi zu een Verhältnis déi och gewonn gehat. Et ass einfach näischt ginn. Den 200 cc Modus ass net unerkannt gi vun der Community, wat ech e bësse schued fannen. An hei musse mer einfach dem Bowser seng Leeschtung unerkennen, datt hee esou gutt gefuer ass. Dass wierklech schued, well 200 CC ass eng Neierung gewiecht an der Mario Kart Geschicht, dat esou schnell goung et nach ni an deem Spill. Ech si gespaant, op der Switch gouf jo gewisen wéi se domadder ëmgi mat deem 200 CC Modus. Gëtt dee erëm ganz rausgeholl oder setzt Nintendo erëm een drop sou, hei mir kënnen nach méi Speed maachen wéi F-Zero, also Fast Aero Racing Style. A wa mer beim Speed sinn, et geet elo an déi nächst Course an dat ass och ëm eng Retrostreck. Dëst gi mer op d'N 64. Mir si jo an de Retro Cups an dat ass d'Königlicher Rennpiste an déi Streck, Sonst riit aus, dat ass d'Streck, wou de Feuerhoping erfonnt ginn ass, géif ech mol behaapten. An elo ass och den Haaptsujet vum Part am Fong ofgedeckt, Firehopping-Problematik. Meng Theorie huet d'Spill e bësse méi gedamaged, muss ech mol einfach soen. Aus deem einfache Grond, vill Leit hunn och déi Attitude gehat, dat do huet Nintendo net gewollt. Dat ass sou eng Mëschung gewiescht aus dem Anti-Gravity-Modus an eben dem Normal-Modus, dat si do warscheinlech iergendepps falsch programméiert hunn. Sou Snaken wéi Marc hat dess Zäiten ass jo kee Problem gewiecht, mee Firehopping ass och fir mäi Geschmack sou naja. Du hopps just a Mario Kart ronderëm, mech heesst et wann der dobausse kuckt, wann d'Autoe fueren, hei gesitt der hopps hopps hopp, du bass einfach méi schnell. Erziel dat net de Leit, well soss gi sech nach iergenden Auto. Bauerhäin oder dat och do aféieren, d'Autobunn erëm do opzënne, dat wier et jo nach. Hops, hops, hops. An do stellen ech mer wierklech d'Fro elo un Iech, Wat haalt Dir zu der ganzer Firewalking-Zeen? Sidd Dir der Meenung, et war gewollt vun Nintendo anzebauen an déi Stëmmt? Schreift mer an d'Kommentarer, well ech sinn der Meenung, et war eréischt esou e Programméierfeeler an se hunn et och elo net méi erausgeholl, well dat elo eréischt agebaut ginn ass. Wahrscheinlech hunn se et och net erausfonnt gehat, well et vill Leit sinn an der. déi et mol net maachen, déi normal just wëllen, datt sech just déi Crème de la Crème, Community, SM Cupboards a Co, déi et notzen. Am Timetual gesäis de se och, hei gesitt der drëbben, hopst wéi en Iesel ronderëm. Dat, ech kann et e bëssen, mee et gesäit bei mir esou schlecht aus, esou wéi wann en op Ecstasy wär, eise Bowser. Dir mierkt och hei, ech feiere op e ronderëm, et ass guer kee Problem, dës Streckpepper zu der éischter vun haut. An jo, hei hat ech och eng kleng Zeen an engem CW, ech weess net, ech selwer war deemools dobäi. Den Match war esou schlecht gaang zum Schluss, mir hunn eis do bäi d'Schwan deegestallt, bei déi Schwanebooter, mir hunn deenen nogekuckt gehat, jo, an du krut mer disconnect, dat hu mer nogmol erausfonnt, wann s de dech net méi vill hin an hier fiers, kriss du kascht disconnect an deem Spill, et ass net einfach näischt maachen, kriss disconnect, nee, wann s de op eng kleng Plaz. Rondrem Gurks op Lëtzebuerg gesot, kréis du Disconnect. Da bist du schlecht ukomm Griechenland, ech hat hien erklärt, sorry do war e Botsch, wat mer missten ukucken, Match war souwisou gelaf mee si waren do chill well s du jo och um Screen stees deen Moment. Natierlech fir si eng kleng Course puer manner Punkte krut vläit mee bon shit happens. Bowser huet hei och gutt geschafft, schreift mer an de Kommentarer, Firehopping jo nee, ass et Äres, ass et net Äres, de Bowser huet e Tick krut, gesitt der deen Ofstand do? Wann s de et kanns, da bass de gutt an deem Spill. Dat ass och e bëssen d'Problematik, mengen ech, bei Tell, déi ganz Attitüd. Mir hunn wierklech esou I don't give a shit Fire op hien gemaach. Mir hunn einfach e Schlucks Mario Kart gespillt. Mir hunn esou op riichte Strecke wéi elo hei déi puer Abschnitter hunn ech alt och gemaach. Ech mengen, de Gilles huet souguer nach e bësse méi intensiv gewisen. Mee no jee. Menger Meenung no huet d'Spill bessen zerstéiert wëll ufanks ouni Firehopping war d'Spill vill vill méi interessant an hei ass och eng Streck eng vun menger Lieblingsstrecken déi remaked ginn ass. Designméisseg top, do steet och DK dran, et ass déi vum Nintendo 3DS, DK Jungle. Se ass menger Meenung no och vill vill besser wéi um 3DS gemaach ginn an jo. A mir kucke lo mol hei eng Kéier, wéi et ausgesäit. Do sinn d'Fässer schéi gemaach. Déi sinn och net der Kupp geschriwwen. Ech fasse just verkéiert. Hei gëtt e Mënze-Battle, wéi et ausgesäit. Luigi kritt och eng. Dat ass och déi Mënzen. Naja, se hunn d'Spill e bëssen zerstéiert, menger Meenung no. Ech hunn d'Markkaart wéi méigst léiwer gespillt, wou keng Mënze sammelt war. Markkaart si war do eng kleng Problematik schonn. An jo, hei, hei huet se dann schonn e Shortcut. Wann s de net esou Perfekti kriss, hunn ech nach och seele esou gutt hikrutt. Ah jo, an hei ass ronderëm Grëps, an da kënnt déi Änteg Avenue d'Zon. Si hunn alt e bëssen eppes missen abauen, 't ass net schlecht. Hiren Tempel hei aus dem Dschungel huet sech da e bësse grueft, ass dann eng helleg Ballon, dat ass mengt Aarbecht wierklech. An da geet hei eng Kéier eng schéi Passage, déi och am MCAT 7 schéi war. Hei den nächste Shortcut, deen ass e bësse, deen hutt Der elo gemierkt, ech hu misse kuerz ofbremsen, fir iwwerhaapt eriwwer ze kommen.

Ah ja. An geet also virun an am Fong hat ech bei meiner Karte och gemaach, mal iwwer Merkalach Turnéiert schwätzen. Ass bëssen an dem Spill ënnergaang. Et goufen hei am Land och ähm, just zwee gemaach. Um Gaming Café vun dem Idiot, deen hei schwätzt, géif ech mol behaapten. Dat ass och d'Leit, ech hunn och ëmmer gesot zu aner Kollegen, maat. Ech gouf eng Kéier vu Wheel of Games gefrot, mä ka dach den eieren elo et sinn. Ech hunn et och just deemools gemaach aus dem einfache Grond, et war de passende Release, DLC Release do, an do war alt e klenge Push vum Spill. Déi éischt Kéier ware 24 Leit um Turnéier zu Game um Gaming Café, do war och dann de Blackstar déi éischt Kéier do, deen hunn ech dann och esou kennegeléiert, deen do wierklech Konkurrenz un d'Tr Leit geleescht huet. An déi zweet Kéier war et och scho méi düster, dat war dann ee Mount duerno nom Release, just 12 Leit, dovunner waren der 6 vun TRL, géif ech emol behaapten. Huet erëm gemierkt, also maart ket Aart ass am hei am Land. D'Leit hunn et, mee se spillen et net gären. An héchstwahrscheinlech och net gär wann déi Junkies vum Telmo kommen, wéi ech behaapten. Well fir wee wonnert et, zweemol am Gaming Kaff gemaach, ween huet gewonn? Zweemol eventuell eng Kéier de Chris, war et de Luis oder Nick mengen ech, ech weess et scho guer net méi. Mee et war wierklech eng Tel, reng Telfinall déi zweet Kéier. An hei och fir de Bowser eng schéi 60. Mir sinn an an der Halschent fir d'wierklech Ukomm vum Let's Play. Wat heescht hei Halschent? Op der Switch komme jo nach vläit nei Cups dobäi, wee weess? Op der Wii U si mer mol op der Halschent ukomm. Hee freet sech hei, Ech sinn de King, ech sinn e Master of Disaster hei. Gutt Job Bowser, Merci dat et esou gutt mat der gaangen ass. Schreift mer an d'Kommentarer, hat der méi Turnéiere gär hei am Land? Vläit op der Switch, wee weess, maan ech och eng Kéier um Gaming Café nach. Mee ech ginn heiansdo gefrot, wéini mësst der em denkt. Et ass menger Meenung no elo net d'Zäit dofir, et kënnt souwisou kee dofir. An déi meescht wëssen, dann ass d'Oberdominanz vum TL erëm do. Ech géif nach soen, MKLP hätt nach eng Kéier Chancen do en Turnéier ze gewannen. Mee vun deem och net méi vill héieren. Am Arcade 8, Spill ass bëssen dout, mee ech let's playen awer als Iwwergangsmesure. Hei gesitt der et nach. E schéine Replay. Schéin huet en d'Kéiere geholl eise Bowser. 4 mol eng Eenchen. Dat war et da gi ech soe fir haut. De Sony huet erëm vill Films, merci dat en ugekuckt huet. Wann eppes iech gefall huet, wann iech eppes gestéiert huet, schreift mer an de Kommentarer och eng Kéier dat hunn ech soss och net méi vill gesot. Mir gesinn hei nach dee schéine Banannepokal, dann ass den Donkey mat der décker Schnëss, dës ka wuel frou, géif ech soen. Wann de kënnt voilà amol eng schéine fesse drop. Also d'Vokaler si schéin designt. Mir kucken nach mir hunn erëm de Blattkap fräigeschalt dee geet dann nächst Kéier virun. En neie Charakter mat deem gi ech soe vu mer och den nächst Kéier kucke wien dat ass ne. Ah jo, genéissen dat bëssen, mir spillen nach bëssen op d'Zäit. Jo, 600 Mënzen a mir hunn e schéine Stempel fräigeschalt. Ech géif soen, dat war et dann. Bis déi nächst Kéier. Allez, tschau, tschau.